Hello tfal, kif intom? Is-sena tajba. Jina mhux ħażin, grazzi, u dis-sena ħanżom kelmti u pas-sena l-oħra ħanaqralkom siltiet mill-kotba ġodda li ħarġu ftit ta' xurilu. Miegħi għandi dal-karattru famuż wis, Lupu Lupettu. Hello, Lupu Lupettu, kif inti? Illum għandu bejx differenti Lupu Lupettu hi għax il-bart. Allura għandu l-barnuża u għandu l-flok ta' xitwa u anka u kol għandu din l-inċirata sabiħa mmenz bil-ħud u bil-but u b'kollox, u vera, eh? Imma, eħe, eh, Dan lupu lupettu fil-fatt sar għandu ħafna ħafna ħwejjeġ minn fejn tistgħu tażlu u tlibsuh u anka lil ħabiba tiegħu lupa lupetta. It-tnejn li huma għandhom ħafna affarijiet sbieħ x'nistgħu inlibsu għom biex noqogħdu nilagħbu bihom u anka nirrakkuntaw l-istejjer tagħhom kif ħanamlilkom issa jiena. Fil-fatt, illum għandi preparata likom din l-istorja. Lupu lupettu iħobb is-siġar. Nispera li intom tħobbuhom ħafna s-siġar ukoll. Jiena nħobbhom ħafna ħafna s-siġar. U dalupu l-ħubertu li jagħmel ħanurikom ftitek qabel nibda. Jaqbad il-weraq li jkunu waqgħu mis-siġar u hekk joqgħod jagħmilhom jisu f'album. Joqgħod iwaħħallhom it-tejp u jikteb x'tip ta' werqa hi biex jidejjem iktar jitgħallem fuq is-siġar. Imma issa klemmi daqshekk ħa tpaċpaċ u naħseb li tajjeb li tibda taqra. Lupu Lupettu jħobb is-siġar. Kien hemm darba lupu li kien iħobb is-siġar. Kien jaf kull siġra fil-foresta u kien isellimilha waqt li jkun qed jippassiġġa. Iktar minn hekk, kien iħobb jintefa' taħt xi siġra u jammira l-weraq jibdel il-kuluri. Dan kien Lup Lupettu. Għodwa waħda, Lupu Lupettu kien qed ifittex it-tut fil-foresta meta f'daqqa waħda ħa l-qatgħa ta' ħajtu. Quddiemu kien hemm ħofra daqsix. X'waħda din! Mela raqas resaq lejha għax ried jara x'kienet. U bum! Spiċċa f'ħofra oħra! Hawn x'qed jiġri? ketbet, filwaqt li qam bil-wieqfa, fejnhom is-siġar? Kien dak il-ħin li ra mhux ħofra waħda, imma għoxrin waħda. Kullimkien friegħa jimqgħadx tilu wara qmanfeġ. Xi ħadd kien qala' s-siġar u għamel ħerba sħiħa. Ma jistħilx ukoll! Lupu Lupettu poġġa fuq zokk ta' siġra maqtugħa. Kellu ħafna dwejjaq u kien irrabjat ukoll. Min kien għamel da kollu? U għaliex? Fi triqtu lura, Lupu Lupettu waqaf ħdejn l-orsijiet. Kienu qed jiżirgħu l-ħxejjex fil-ġnejna tagħhom. Xi ħadd qaċċat is-siġar fil-foresta! qal Lupu Lupettu. Mhux intom hux? Ma tarax, wieġbu Papa Qors, is-siġar huma d-djar tal-għasafar, tal-insetti u l-faqqiegħ. Is-siġar iservu ta' dell biex aħna nistkennu taħthom f'ġurnata sabiħa, kompliet Mama Qors. Is-siġar ħodol u sbieħ, qal Ċkejken Qors. Ftit wara, Lupu Lupettu għadda minn ħdejn grupp ta' kasturi. Xi ħadd qed iqaċċat is-siġar? Xi ħadd qed iqaċċat is-siġar? Qed, iva. Aħna Lupu Lupettu nirrispettawhom is-siġar u s-siġar li nkunu żrajna għandna bżonnhom. Kulħadd jaf kemm huma prezzjużi s-siġar? qabeż ieħor. Bis-saħħa tagħhom ikollna arja friska. La żgur. Imma xi ħadd qed joħodha kontra s-siġar, qal lupu lupettu suspettuż. U tajda l-infittxu. Lupetta u s-sinjorina jħeti kienu qed jomu bil-kwiet fix-xmara. Lupu Lupettu resaq lehom u qalilhom, Xaħat qed jaqla siġar. Għalli jista' jkun mhux intux, titi. Forsi rrabjajt hekk xi waħda kbira u għandek il-wiċċ takkuża, splodiet Lupetta. Inti x'tagħmel inti, eh, għas-siġar ħlief li tammirhom. U lupu Lupettu baxxa rasu u daħal f'qoxortu. Ħabibtu kellha raġun. Imma din id-darba kien se jagħmel xi ħaġa żgur. Bil-lejl, Lupu Lupettu intasab taħt siġra, lest biex isolvi l-misteru. Kien se joqgħod għassa mal-foresta l-lejl sħiħ, imma kemm kemm laħaq ħasibha li ma marritx għajnu bih. Qajmuh il-vuċijiet irqaq ta' ħlejjaq żgħar u strambi. Dawk, dawk, Dawk, dawk żgur qed noħlom! Malli semgħuh, il-ħlejqiet twerrru u daħlu qalb l-arbuxell. Ejjew lura jgħid il-kap, dal-lupu jista' jsalva l-foresta. Tafu min qed iqaċċat is-siġar? Staġeb lupu l-pettu. Ejja magħna u tara. Ħadu lil-lub u lupettu fil-qalba tal-foresta. Wara siġra tal-prinjol kien hemm magna mostruża, kienet qed tqaċċat u taqla' s-siġar bl-addoċċ. B'ragħbi jagħmilha ma' bħalha, lub u lupettu ġera 'l quddiemha biex iwaqqaf il-massakru, imma l-pinzetta ġganteska qabditu u ġarritu lejn trakk, is-saqaf infetaħ u bum! Lub u lupettu twaddab għal isfel u spiċċa priġunier. U jien se nieqaf hawn. Dik hija biċċa mill-istorja ta' Lupu Lupettu jħobb is-siġar, nispera li tkomplu taqrawha ħalli tiskopru ftit dan il-misteru, dan ir-raġel ħażin li qed iqaċċat is-siġar fil-foresta tal-lupu, ħalli taraw jekk wara kollox lupu lupettu u x'se jirbaħlu. Intom x'taħsbu, eh? Mill-bqija l-appell tiegħi huwa biex tibżgħu għas-siġar, tibqgħu tħobbu s-siġar. Is-siġar importanti jagħtuna ħafna ħafna affarijiet li għandna bżonnhom fil-ħajja. Sewwa, mela, eh? Tinsewx is-siġar ħbib tagħna u aħna għandna bżonnhom. Ciao ciao!